Essalamu aleýkum. Wa aleýkum essalam.
Lex firma Lipisodan targowlary özünden ömelidir. Ynam. Kofe maý maý.
Adra sodalar bir gezek ulanmak üçin. Lipisoda. Nätdi maý? Hawa.
Gelýä, paýlaň, gelýäň, paýlaň. Lipisoda. Görýäň? Eýlek, eýlekiň getirdiň ulsuny? Getirdim. Näçe ştuk?
Ajoýo bir maşyna ýerleşeni getirdim. Boldy. Seret.
Bäş ýüz diýdim. Kyn görme, gönşüp salyklary eltip bersene, şo daşdaşylara ýetişenok. Näçe adam eýýäm zakat etdere salgysyny goýup gitdi. Göni şu durşuna düşürmedi, alyp gitdi. Akyp ber. Taýland. Kimligini, nirdedigini men nädip bileýin agam? Şu sadaky dom bar-a.
Şu domyň öňüne bar. Boldy. Signal basda gygyryber. Libi, libi diýip özleri geler. Libi diýsem özleri alyp.
Hawa, dostlar, adyny okarsyň. Kim genje? Pylany men. Meh. Bir paçka puluny al. Gaýrat et. Daşdaşka ýetişen wagt bolsaň, git-de täze ýük getir, onam soň sklada düşüriber, bormy? A, bir maşyna göni paýlamaly, bir maşyn bärik getirmeli. Şundanam köpräk getir, gowy eken, jadyna razy. Dawaý, dawaý, gaýrat et, ýetiş şeýle, oglan, ýetiş şeýle. Sona gelinje, Akgül gelinje. Kuwat jan, ýüzin ýöne parkda aýlanyp ýörsiň aýyp. Bir ile bir kömegiň degäýdin-ä, bir kömek edäý aýyhow. Näme edeýin, näme edeýin?
Seret, bir, bir küştdançak magazine paýlaşsaň bolýa, ödäň-de, magazine paýlasaňam bolýa. Men artist adamam men dastaşyk däl ho düşünýäňmi. Şo şowda bize şo gerek. Senden alşlar üýtgeşik bor hasam. Näme paýlaýaňyza?
Waýym tämleňok.
Ýok. Leksin, sabyny, şampuny, sodalary, dürli görnüşli bir arassalaýjy enjamlary. Ýok şeýdip paýlaýaňyz zat edýäňiz menem magazyny göremok-aý siziň zatlaryňyzy. Görmeýäň ony. Hä.
Şo derejede çalt beýnim. Ertýän dynýa, ertýän dynýa. Sezon başlady gaýrat et. Gowy gowy özi. Hemme serişdeler. Meni her sen bir ştuk aljakdyň. Özüň al ýöne gaýrat et kömekleş. Aý ýöne bolýa. Bir maşynyň bar diýip waýz etýän.
Bolýa bolýa ýör ýör. Özüňem artist adam.
Gowy satardyň.

Işleň gowmy? Hä, işlerim bolşy. Ha, klient gelenok, näme? Eý, klient gelýä-de, ni dowamy bolup gidýä. Gül ýaly parhmar skow. Ýigrimi sanem işgär bar. Ho.
Yo, aňry waşy bar aparaturalarym aldym, ýyly sowuk suw akyp dur, gül ýaly dizaýner içi. Hawa.
Gelýär adam, klient gelýär. Ha.
Ýok diýýär, bolanok diýip dur. Meň kellem Lexus-um. Kellemi Lexus-um. Nätdiňä?
A menem şulary ýalňyş düşünýändir öýdüp, Maxmy nämemi ol? Hawa. Şonam getirip gördüm o. Maxy däl jan o, Lexi diýýärler. Kim aý ol Lexi?
Eý, men näbileýin-ä, menem indi bilemogyn, şony ýalyp ýene gözläýmesem-ow. Ýigrimi sanam işgär bar-ow. Heý.
Lexi diýýän bolaýmasyn-ow? Lexi?
Lexi şampuny ýuw diýýändir-ow. Ýalňyş düşünýänsiň. Hä, şu, şumy şol? Hawa, ine, Lexi-da.
Al, näçä gerek bolsa. Hawa-hawa, alyşdyr. Bahasam amatda öýdýänsiň.
Hawa-hawa. Olam meň saçymy mugdalarsyň-a baramda. Arkaýyn bolaý, sagja bol, dost. Bolýa.
Nähilidir gyş gowy. Salamlaşaý.
Elim mazut. Elim hapa. Ýuwaýmaly ekeniň-a.
Wah, ýuwdum.
Aha.
Ýuwdum.
Her hil zady ýuwup gördüm, soda ýuwup gördüm. Ha, uksa ýuwup gördüňmi? Hemme zat edip gördüm o. Bäh.
Aýrylan o, nireden şol işe giräýipdirin. Ýa suw ulandyň dämi? Ýa diňe özüne eýdeň haýyr ýa-a? Aý, ho, hemme zat suw ulanmalydyr, menem bilýän-ä ho. Aýrylan o.
Soda.
Posudamoi gomy, kir sabunmy, şampun, her hil zady ýuwdumy? Sen şuňa ýuwunyp gördüňmi? Lik, židkimi ile mi? Şo şuňa ýuwunyp gördüňmi? Ýok.
Ýöre tak baraly, edip bereýin. Ýuwup gör sen şuňa.
Aýyrarmaý.
Waý, eliň özi, eliňi aýyrýar şu eliňi. Nätdiňä? Hawa, ýör.

Gaty horlap Başda gitipsiň a.
Näme boldy? Ey dost. Gowçulykmy?
Ey o gowlaý, saglyklaý. Şeýlemi? Hawa, hawa.
Men hem şu wagt bar horlaýan sabun bar diýseler, şony almaga geldim. Horlaýan sabun?
Hawa, öýdäki alyp berjek bolýan. Dost, şony aýtjak bolumda. Şunda näme şolaý? Men horlanmagym sebäbi. Leks horlaýa.
Hawa, Leks horlaýa.
Nätdiňä? Hawa.
Men şuňa ýuwulyp başladym-a. Horlandym-ow. Şunça ýagyň gitdimi?
Ýag däl-ow. Kir. Diýen ýeriňe geldik. On bäş manat dolýar. Agam.
Hä?
Men özüm Lexus awun satýan. Ýöne edil şu wagt ýanymda pulum ýok-da, ha. Şuny alaý.

Salawmaleýkum.
Waleýkim essalam, Gowumjym. Adyň näme? Agajan aga.
Agajan. Iş sorap geldiňmi? Owa.
A ýaňkydan gaty görme. Bolýar, bolýar. Bärde men waşyk.
Bolýar, bolýar.
Iş ýokdur jigim bärde.
Eter kişi. Men bir zat güman etdirýärin. Näme gümany imandan aýyrar diýýärmi? Şo welin bar, öýdäki eşiklerim ýuwaýo diýip berýäň-ä kir eşiklerimi. E, yzyna berýär ol ýuwulmadyk ýaly edip berýär. Ýuwulmadyk ýaly?
Ýuwanok hal. Ýaman kyn ýagdaý.
Ýuwanok gerek.
Ýa ýuwýandyram laý bolup. Ýuw oturanam görýän how. Kir maşyny çalşyp görseň nädýä? Aý täze çaldym ha, bir aýam bolanok. Olam täze aldyň, köneräk zat bol çalşyna. Gel ejem çalşyp gör. Köne how. Ýok, ýok, oňa men tek garantiýasy bar how. Şeýlemi?
Beh, Sodany çalşyp gördüň. Ana. Şondanmy Karaý?
Sodany çalşyp gör.
Şondan Nurlaý ow.
Näme soda bar? Meňkem şondan bolup çykdy ow.
Ne etdiňaý? Näme soda bar? Ine.
Ine do. Libi.
Şuňa şuny ulandyň gelnejem ara. Bu şeýle bir taraplary bar. Seret birinjiden atyjy teplen ýarak bolup gezip gezip ber. Ikinjisi ekonom. Eýlek sodalardan 3 loş goýýan, muny 1 loş goýsaň ýetik bolýar-da. Diýip bagyrdy myrza. Şeýlemi?
Aý, sen meň dostum-a-how! Muny mugdalamyzam ýitirýän zadymyz ýog-a. Kassa bar aýtsana, kassa bar. E, şu gezek mugdalam, indiki gezek kassa baraý. Nätdik? Sag bol, dostjan. Sokul bolýa-da bu näme?
Dikki. Gowmy? He, gowmy?
Gow sabun bersene maňa. Sabun? Gowsun ber ýöne, is, is gow durýan. Waý, me sabun, uly şundan alyp dur şu wagt. Lexi. Lexi? Aw, ine muňa da ýüzüňi ýuwarsyň indi. Bu ýüz ýuwulýan. Is gowa ýa. Ola men namyky.
Aýyr ýa däme bu is zadyňy. Waý, mesele däl, hemme şundan alyp dur şu wagt. Şeýlemi? Aw, aw, aw, şu al ber.
Neme laý?

Ol tek öýlenmedige çagasy ýoga. Düşnükli düşnükli.
Eý Tirkiş. Men bir zat guman etdirýärin. Näme guman imandan aýyrar diýýär. Şo bolyn bar, öýdäki eşiklerim ýuwaýo diýip berýäne kir eşiklerini. E, yzyna berýär ol ýuwulmadyk ýaly edip berýäne. Ýuwulmadyk ýaly?
Ýuwanok. Ýaman kyn ýagdaý.
Ýuwanok gerek.

Ene dost. Libi.
Şoý, şuny ulandyrsyn gelneje mara. Bu şeýle bir taraplary bar. Seret, birinjiden atyjy tepeden ýarak bolup gezip ber, gezip ber. Ikinjisi ekonom. Eýlek sodalarda 3 loş goýýaňam muny 1 loş goýsaňam ýetik bolýar-da. Ha. Ýek bagyrsam arza. Şeýlemi?
Aý sen meň dostum aha. Muny mugdara mı da diýtirýän zadymy diýoga. Kassa baraýsana, kassa bar. Şu gezek mugdara indiki gezek kassa baraý. Nätdi? Sag bol dostjan.
Oho, aşpez geldiňmi? Posudalaryňy eliňe tutduryp goýberipdirler-le. Öýde ýuwjak. Şu Libimoş gowy diýensoň ýöri talyp gaýtdym.
Işler nähili onsoň? Erbet däl. E, neme, o, siz nahar bişirýäňiz-ä? A, şo özüňize iýmäge rugsat berýärlermi?
A? Mecbur edýärler.
Oňraýan ekenler.
Bitdi. Gowmy? He, Gowy gowmy?
gowy sabun bersene maňa. Sawun? Gowusyny ber ýöne, is, is gowy durýan. Vay, me sawun.
Ulyl şundan alyp dur şu wagt. Lexi. Lexi. Aw, ene muňa da ýüzüňi ýuwarsyň indi.

Eý! Pampers ulawluma diýdi welin, ony tek öýlenmedik-ä. Çagasy ýog-a. Düşnükli, düşnükli. Eý, bu getiren şampuna gowy eken-ä. Agay gaty gowydyr men öňden bäri ulanýan-a şuny. Jos sen ýanyňa ýadyma düşýär. Siz Daniýa barýan wagtda saçymy ýaýyp barýardy baş ýamala. Şo günleräk boldular.
Hawa.
Gel şu gün şu gün ýatlar. Nädip?
Siwdan etçädik ya bilýärmi? Walleýada. Hawa.
Bol. Seret, men ha şo tarap bararyn, garaşyryn, senem bar bärden bolýar. Bolýar. Şo tarap siwdan geçip ýaşlyk ýatlar. Men ha taýyn. Bolýar.
Bar berin, bolýar. Baran, baran.

Äý näme üçin barmadyň?
Ejem ugratmady. Moşyň owsy lib eken dagy, ejeme-de şundan maslahat berjek. Derrew posudalaryny ýuwaýyn-da, ýene-de üýtgeşik-üýtgeşik nahar etmäň ugruna çykaýyn. Ezizim, Hü? şu otykün bişiren naharyňa näme goşduň-aý? Aýtjak gäp, ol aşpezden syra. Aýdaý-how, üç günden bäri näme derman içýänem bolup peýda edenok, dogtarlaram bilenok sebäbini.
Näme keýpiň ýok?
Aý, dükan açdym-laý. Onsoň?
Onsoň, bary ýetişip gowy görüp alyp galan zadym şu Lexyň şampuny boldy. Galan zadyny hemmesini bulaşdyrdylar, bar zady bir köpük etdiler.
Ýo, söwda etmek maksady bilen açdym dämi özi?
Söwda etmek maksady bile däl. Ha? Lom bilen açdym.
Diňle, özüňe gowja seret. Saglyk özüňe gerek. Köpçülikde özüňi rahat duý. Edengetde gez. Hiç kim seň aýbyňy bilmesin. Indi öňküň ýaly masgara bolan ýok. Hiç ýeri gorkma. Men oň çykalgasyn tapdym. Düşünişdik äkimiz? Maňa seret. Bar onda. Bolýa.
No no no no.
Eý dost, gowusy öýe gelsene men özüm görkezeýin-dä saňa. Gel öýe gel. Bale gele sen. Aýgül. Memem. Bu ýakyn dostum myhmançylyga çagyrdym. Myhmançylyga çagyrdym. Gyýw neýle adam sen nämäň myhman ol ol ýejegimiz gaýyga. Täze eşik alma aňyrda dursun şu köne eşikden biziň reňkini gowy açýar diýip şu lipi sodany aşakdan ýazdyryp alyp gaýtdym a neýläk gyýw sen. Menem iýminde şoň üçin çaýyrdymda. O dostum sallah. A görsünle öýlenensoň durmuşyň nähilek bolýanyny.
Hä saglykmy? Eý janyma degdi ow penjegim ýyrtylyp gitdi ow. O dört ýyl ol ony geýip göreme täze penjek aljak. Goý goý goý ony iňden bahana bolmaz şu wagtjyk täze soda alyp gelemer çatyp şuňa ýuwarma gül ýaly täze penjek bolar ondan getir getir. Maňa ber puly, men aljak täze köýnek. Sen geçen hepde aldyň-a?
On üç sany joramy gördü.
Aý dogry näme boldy? Dogtor, saçym düşýär, gater ber. Näme şam boldy?
Şampun
Ine şuňa ýuwýan. Aý.
A, Lexio. Ýok, mesele ýok. Munda mesele ýokdur. Muňa ýuwýan bolsaň. Analizler netijesi bar. Ine. Beý, be. Erbet, erbet. Näh. Ýok, diňe ýok. Näme, näme, dogtor?